I pa tur esnan ariba diario TV Aruba dot com nos a bin nos a woriga na nos a woriga bliaha di Linux bar un tiki mas ariba di Codemsa i den nos pantaya bo ta bisa ta wak e koredonan ku ta partisipando den e fut e four day four day walk di Aruba Bank sodana kurba si a kore kore esei ta wak na un tiki soda. Nevertheless, e ta bon bon causa, hombre. Eh, eh, gana mi yo, gana, hombre, dos, hombre. eh, eh, mi ta wonder. De fraude minuut aquí, mi wak. Ata Sherry, hombre. Sherry cansa? No, no, Sherry no ta nadie cansa. E dijo, epa, door, hombre. Wow, smile, smile. Eh, eh.

Epa, yen cana cu baby cu yen cos. Ey oye, bo ta parce mano tin ki cansao. Ey bo sa kita great si mo echt riba esey na cada post, mi di keda na cada un kilometer na tin un DJ ta toca pa asina keda pone animo y esey ta un bon cos. Esey mo echt ripara cu. Nan a pone mas ambiente, algo diferente den e den e caminata, e biachi y esey ta algo di aplaudi. Con Aruba Bank a hinca full e caminata e aña aki den otro y a miti que rembe si nan bebe awa nan ta gastando awa si bo sa ama ama que e intencion ta pa bo bebe awa refresca pero nan ta gastando e awa. No, serio? Epa, mi hendenan hombo, rennen, rennen, ey rennen nomber no. Exacto, bo diario TV Aruba.com nos ta vivo y directo. Si acaso bo ke wak bo mes, abri bo cel. Hombo, ena ki ta precioso.

Mi di koba ey mucha hipi nos tin un kara maya kana ku nan sel nan ta wak nan bana mes ariba diario TV Aruba dor kòm ta tambe de forma ku tin hopi awa set nò mi sa mi sa hopi set e ta ki ora e kòkida kaba tantu na hende yo wao. Tanto na hende. Ya kaba mi ta kalkulá nos sima un sinku minuut unda era kaba òf ku e e kaminata aki ku a pas dilanti nos. I asina mes ku nos no a koi e e duru shaya pone mi kansá sha asina mes ku nos no a logra paña e promé parsipante pero. Hopi energia brother. Hey hey. Hey wak e che kon baile con el. Hi. Ey nan tin cu cor a smile no tin camera live smile cara bo ne serio ey con ta oh oh wak yo man yo oh valiente yo tur hende cana eso ta core no mas so de alcohol gauw tiene di so di so di alcohol no e ta foca bo. Hey, hi. Bo, bo, tu gosta bo? No, Sean, bo. Vai pe. Vai pe, jong. Oh, mata. Jons, bo ten energia. Condición. Oh, bo juffrouw, bo ta mane valiente, eh. Eh, eh. Am dai bosito cu rene no ay ocho nan ki di seita aroto fina e flo am bo rene rene no wak wak eh eh eh ato mi hende nan como bay dishi fantastico kore bosito rene no sa clap e fia su pi no ay ay ay awe ta condicion awe ta awa.

Bin bin bin bin bin ai bo ta bo ta rennen pa bo pa bo esa conversando con de representantenan di Aruba Bank con ta bindo. Bon danki, bon tardi. Nos tambe ta mustra eigenlijk cu Aruba Bank tambe mester move y keda fet. Dus awe nos a cambia shift y ama bin cana anto m'a laga otro hende coordina anja nan. Cuanto hende tin awe? Wel, esey ta un bon pregunta. Mi ta calcula cu awe tin por ta un poco mas cu ayer, dus mi ta kere Inscripcion ta bisa cu tin mas cu dos mil cinco shen hende, pero mi ta calcula cu awe por ta no tur dos mil cinco shen a bin cana, mi ta kere por ta un dos mil, dos mil doshen asina. Y mañan ta pariba y despues djaweps pabou. Corecto, dja mañan ta na San Nicolas y djaweps na Camacuri, dus nos ta cerela na nos branch principal cual ta Camacuri y nos ta hopi conteento eindelijk cu e acogida, e tremendo acogida di. di tur e kanador na e koredor nan. No laga mi stroba mas pasobra bo grupo yega bandi ku ku demos a kaba. Si no mi no ta bai yega mas te ora. Thank you dus. Holo ainda e koki un kaba. Eey! Hom bo mi hende nan bo sa no. E fian bo bai school no. Aai mami no ta rabia. Mas ku dos mil sinku shen partisipante a mo. Wow! Esei bo ta yama interes pa hende kome biba saludabel. Aminta yanda tin ku hasi goki tur dia si bo sa. Tur dia tur hende keda fit fit halo bai ey ey ey ey tur kaminda mi ta a a ma dume a ma kana kore bin bek a ma yega te final bin bek. Ariba Avel in Ins Ate e konta. Mi ta mira un grupo di kuerpo polisial, ma mira grupo di Boogaard, ma mira un grupo di um, kon yama e grupo, grupo di Aruba Bank mes, ma mira grupo di uh, Banco di Caribe tambe, ma varios, varios tinama mira. cu a bin join den e caminata aki. Mi ta kere sai ta haci mas fun. Mi ta kere awor ke si nos yega na e parti final di e huge, huge, pero huge caminata aki di Aruba. Beng, a nos cada djis lo na bon bista, un idea con tur cos, con e ta hinca den otro.

E varios di e varios di e ta bai pa clown doctor. E rumannan nos ta bai un otro location purba di aña di comienzo and then pa nos duna boso mas di e caminata e four day walk aki.